Helo, Elgan dwi, a dwi'n sgwennwr, cyfarwyddwr, perfformiwr sy'n benna yn gweithio ym myd theatr, a wedi bod yn rhan o'r sector gelfyddydol yn broffesiynol ers dros chwe mlynedd. A ddaru meddwl ofyn i fi e, wneud blog amdano'r celfyddydau a'i berthynas efo llesiant phobl a cymunedau. A'r pŵer mae'r celfyddydau'n ei gynnig yn enwedig mewn cyfnod ansicr. O'n i'n mynd i wneud vlog yn cyfeirio at y pandemig hanesyddol da ni gyd yn ei fyw ynddi ar hyn o bryd, ond o'n i'n ffindio'n hun yn mynd i deimlo'n weddol llwm oherwydd yr ansicrwydd mae'n ei achosi ar ddyfodol y celfyddydau. Felly, yn hytrach na sôn am y celfyddydau yn gyffredinol, dwi 'di penderfynu, gan mai hanfod pob darn o gelfyddyd yw stori, dwi jyst am ddeud stori. A stori am sut dwi 'di ffeindio gobaith mewn cyfnod ansicr. Mae'n stori am resilience person anhygoel. Dwi'n credu yn y resilience sy yna ni fel pobl a cymunedau, a'n credu bod hi'n bosib gweld dyddiau gwell drwy rannu ein straeon. Felly, dwi'n mynd i ddeud stori. Stori amdano Twm. Dim Twm ydy enw iawn o, ond heddiw i enw fo ydy Twm. A mae stori Twm yn un fyddai yn ei gydio am byth. A heddiw, ar ddiwrnod sy'n teimlo'n llwm, dwi am ddaethu chi pam. Mae'r stori'n dechrau pan oedd y ddau ohonan ni'n wyth oed. Dau fachgen yn byw bywydau gymharol debyg a normal, ond ar wahân. Nes un diwrnod. Pan mae bywyd Twm yn newid o fod yn gymharol debyg a normal i, wel, estron, a'n profiadau ni fwyfwy ar wahân. Yn wyth mlwydd oed, mae Twm yn colli ei fam a'i dad. Ac yn y cyfnod hwn o boen, y poen mwya', daw pleser annisgwyl. A'r pleser yna oedd y dydd pan nes i gwrdd â Twm. Y dydd ddaru Twm a finna uno. Twm a fi, fi a Twm. A mae'r ddau ohonon ni'n uno oherwydd gwahoddiad hael fy mam. Gwahoddiad am normalrwydd. Gwahoddiad am gefnogaeth. Gwahoddiad am deulu. Gwahoddiad i chwarae efo Barbies, i chwarae Pop Idol, i chwarae fel Buffy a Faith, i chwarae fel Christina a Rachel, i chwarae fel Maria a Serena, i chwarae efo wig ei fam. A cario 'mlaen yn normal a chwarae, drwy gweddill ysgol gynradd, gyda rhywbeth yna ni'n dau'n crafu Ac o'n isio deud, gofyn a siarad ond cario mlaen yn normal a chwara drw ysgol uwchradd a'r shitstorm ar Sion gyda rhywbeth yn o'n i'n dau'n crafu. Ac o'n isio deud, gofyn a siarad ond cario mlaen yn normal. Yna, ar wahân. Am y tro cyntaf ers yn wyth mlwydd oed. Ar wahân, prifysgol, trio cario mlaen, normal, crafu, crafu, crafu, isio ffonio ond. Yna, un dydd yn y nhegeinia, mae'r ddau ohonon ni'n uno eto. Wedi misoedd ar wahân sy'n teimlo fel blynyddoedd, dwi'n cwrdd â Twm eto. Uno. A mae'r crafu yn twm, mae'r crafu wedi bita twm. Anorecsia, iselder, gorbryder. A dwi yn synnu, ond hefyd dwi ddim. Oherwydd y cario mlaen yn normal, a'r diffyg deud, gofyn a siarad ond, O'n i'n edrych ar Twm. Twm, yn ei ugeiniau, yn agos i'w farwolaeth. A'n hen bryd i Twm, wyth mlwydd oed, ddechrau galaru. Ac o hynny 'mlaen, gwahoddiad i ddeud, i ofyn, i siarad. A mae Twm yn deud a'n gofyn a'n siarad a Dwina'n deud a'n gofyn a'n siarad. Ac ers hynny? Mae'r ddau fachgen wyth mlwydd oed, sydd ar fin cyrraedd 30, wedi deud stori am y poen o golli rhieni dros win gwyn a dagra, wedi gofyn am gyngor a chwerthin am straeon bechgyn ar Grindr, wedi siarad am ffawd gwahoddiad hael fy mam a'r dyfodol, Dyfodol sy'n stori obeithiol, gobeithio. Felly, heddiw, dwi'n meddwl i fy hun, pan ddaw'r dyddiau llwm, yn y byd hynod ac ansicr, cofia am stori Twm. A resilience sydd yn Twm. A resilience Twm sy'n fy atgoffa fi ddoi dros y dyddiau llwm. Felly, dyna i chi stori. Stori amdano Twm. Dim Twm ydi enw iawn o, ond heddiw ei enw fo ydi Twm. A mae stori Twm yn un fyddai yn ei gydio am byth. Diolch am wrando ar y stori. Diolch i Twm am y brwdfrydedd dros rannu hwn. A hefyd diolch i fy mam am y gwahoddiad roddodd hi i Twm. Heb y gwahoddiad yna, byddai'r stori yma ddim yn bodoli yn y ffurf yma, a byddwn i ddim yn bodoli yn y ffurf ydw i heddiw. Mae'r gwahoddiad yna yn rhan o be sydd wedi fy siapio i. A dwi mor falch a teimlo'n hynod, hynod o ffodus am y cyfeillgarwch oes sy gen i efo Twm. Diolch i Meddwl am adael fi rannu'r stori.